Maitei temimbo'ekuéra mbo'esyry porundyhapegua, ko árape che amba'apóta penendive José Oviedo, iporã hína. Jaikuaami ñañemoarandukuaaha ñaimeha guive. Ko árape jaikuaáta tembiasa ñemombe'u. Mbo'epyrãme jaguereko ha'ehaguéicha tembiasa ñemombe'u moñe'ẽrã Jaikuaáta ñe'ẽndy tembiasa ñemombe'u avei. Ojehupytyséva omomba'eguasu hembiasa hogagua ndive, omombe'ukuaa hembiasa hogagua ndive, oikuaa tembiasa hogapýpegua. Ápe jahesa tembiasa oĩva tapicha. Vy'a rendápe oñembosarái hymba jagua, tapicha oñondive, ojepase'a biciclétape jahecha katu oñaníva pérupi. Jahecha avei umi ogaygua ohecháva oguapýva oñomongeta oñondivekuéra. Oĩ mbo'ehakoty jahecha avei ñemuha, pe rupi jahecha hína umi tembiasa moñe'ẽrã jaguerekóva ñamañami péicha. Male vy'ápe oñembosako'i oho hag̃ua oñandúvo ijarýipe, aretéma ndohechavéi ha iñangekóima hese. Amombe'umíta peẽme mba'épa ojapo mále tape yke rehe ohokuévo ijarýi rógape. Vy'ápe ojogueraha hapichakuéra ha ikypy'ykuéra ndive. Péicha hágui ohecha arasa hetami pe tape ykére. Opia ha'e oñekarama ha ojapyhývo péva ohechami peteĩ ipara'íva pe ijyke reheve. Tuichamíngo oñemondýi ha oheja rei, péicha hágui omaña jey mba'épa ra'e pe ohecha va'ekue iparaíva ha'e ha ohóma katu péva, okañýma katu. Pe iparaí va'ekue hína ha'e ndohechakuaáiva ha ndoikuaáiva mba'épa ohecha va'ekue pépe, ha'e ra'e peteĩ mbói. Ndoguerahái ijarýipe ha'e arasa oñemondýigui. Jahechakuaami ko'ápe mba'épa ra'e pe ambue hendápe he'i ñandéve, Ñe'ẽndy jaguerekóva jarýi, he'ise hína ñande sy, sy, ajépa ñande ja'e chupe jarýi, ajépa. Ha'e péva rógape oho hína. Ñani jahecha avei kuri oñaníva pe tapicha ñembosaráipe oĩ hikuái kuri oñondivekuéra. Ajépa avei iñangekói he'i. Ha'e ohechasetégui ijarýipe ja iñangekóimahína kuri. Ha péicha avei ñemondýi. Mba'e niko pe omondýi va'ekue chupe? Pe iparaíva ohecha va'ekue ha'e pe rupi pe arasã rakãre. Mba'e niko ra'e? Ha'e peteĩ mbói. Omondýi chupe tuicha. Osyryry he'i ñandéve. Ajépa? Péicha avei ko'ã jahecha osyryry hína pe jatyta'i. Tembiasa ñemombe'u. Che amombe'u mba'épa ahasa va'ekuépe. Ahechéina tembiasa mombe'u. Ha'e ohechákuri pe mba'e ipara'íva arasã rakãre, oipe'akuévo ijarýipe g̃uarã. Penemaindu'ápa? Tembiasa ha'e opa mba'e ojehúva térã jahasáva Ára ha ára, jaikohárupi, ikatu upéva ñande rógape Tupãópe, Mbo'ehaópe, Vy'arendárupi ha hetave. Ko'ápe jahecha avei tembiasa ñemombe'u ojapóva hikuái, avei jahechave ñemuháme. He'i ñandéve terevy'aitéke he'i pe ára mbotýpe hapichakuéra ndive hína. Tembiasa ha'e jaha'éma peẽme mba'éichapa hína ñamombe'u ha ikatu oiko opa henda rupi, ajépa, mbo'ehaógui, arenda rupi, tupaópe, nde rógape. Jehecha jey, ñamoĩmba oikoháicha haipyrépe. Male oñembosako'i ha oho, moõ tiko oho ra'e. Aretéma he'i ñandéve ndohechavéi chupe ha'e márva rendápepa ra'e, jahechami márva rendápepa oho. Oñandumívo ijarýipe. Ha avei he'i ñandéve iñangekóima hague ha'e ohechasetégui ijarýipe. Mba'éteko ojapo ra'e? Osẽ mbukumívo oike, he'i ñandéve. Moõ tiko oike. Osẽ mbukumívo hógagui oike ha'e ohokuévo hína ojeporeka hag̃ua mba'ére ra'e. Mboyvemívonte voi tape ka'aguýpe. Mba'e niko ha'épe oheka? Pene maendu'áiko pe arasa ha'e oheka hague oguerahasetéma kuri. Oñembojávo ijypýpe he'i ñandéve. Osyryry okañy chugui. Mba'e tiko pe ara'e pe mba'e para'i oĩ va'ekue arasa rakãre. Ñambohova iporandu. Mba'e ojuhu arasaguýpe araka'eve ohecha'ỹva? Ohecha peteĩ mba'e ipara'ýva. He'i ñandéve ambue porandu mba'e oiko oñembojávo ijypýpe. Pe mba'e osyryry okañy chugui. Mba'e ojapo osyryrýmarõ chugui? Tuicha omondýi chupe. Tuicha omondýi chupe pe ha'e ohecha va'ekue upépe ha osyryry oho chugui. Mohu'ã. Iporã hína ñane maindu'a mba'épa ra'e pe ja'e va'ekue ajépa tembiasa. Ndépa mba'e ikatu remombe'u rehasava'ekue? Ág̃a ambue nde kuatiañe'ẽme rehaíta remombe'umi ne mbo'ehára térã ne angirũnguérape mbo'ehaópe. Ñamaña jey pe tembiasa opa henda rupi ikatu oiko ja'e haguéicha, ñemuha, mbo'eha kotýpe, nde róga pýpe, térã katu ambue vy'ahápe ñaimehápe ñande rapicha ndive.